Helo, Fionor ydw i. Dwi'n gweithio fel chwedleiraig. Dwi'n adrodd chwedlau. I'm a storyteller, chwedleiraig, a dwi'n adrodd chwedlau, I tell stories. Dwi'n meddwl bod gwrando ar chwedl yn peth da i ni, y dysgwyr. Felly, dwi eisiau adrodd chwedl i chi rŵan. going to tell you a story, adrodd chwedl. Mae'r chwedl yn dod o'r ardal Llanidloes. Mae cwbl o pethau eich chi angen gwybod os da chi ddim yn cyfarwydd â Llanidloes. If you don't know Llanidloes well, there's a couple of things you need to know. Yn canol y dref, mae na neuadd y fachnad The Market Hall, hen, hen neuadd, sy'n yn dal yna, it's still there, dal yna. Tu mewn i'r neuadd, mae bobl yn cynnal stondinau. Inside, people have stalls, cynnal stondinau. Un stondin, llawr o stondinau. A'r person sy'n gweithio ar y stondin ydy'r stondinwr. Yn Llanidloes hefyd, mae 'na dafarn, mae 'na llawr o dafarndai. Mae 'na un dafarn sydd yn pwysig i'r stori, yr Ungorn, The Unicorn, ac mae tafarn yr Ungorn yn dal yn Llanidloes hefyd. Tu allan i Lanidloes, outside the town, mae 'na Llwybr y Path y Lein Llwybr o enw Lôn Werdd y Tylwyth Teg Lôn Werdd, Green Lane, y Tylwyth Teg, the fairy folk. Perhaps you know Chwarae Teg, fair play, or you know a house called Bryn Teg, fair hill. Well, Tylwyth Teg, Tylwyth means a tribe, so Tylwyth Teg, the fair tribe, the fair folk, the fair people. Ac mae 'na Tylwyth Teg yn y chwedl. Chi'n barod? Fforth â ni! Roedd Dic y Ffidlwr a'i wraig Beti yn byw ger Lanidloes. Doedd Dic ddim yn hoffi gweithio, oedd o'n ddiog, he was lazy. Diog. Doedd o ddim yn hoffi gweithio, oedd o'n hoffi canu'r ffidl, dyma pam Dic y Ffidlwr oedd ei enw. Oedd bywyd yn anodd i Beti, dim digon o arian, achos doedd Dic ddim yn hoffi gweithio. Oedd Dic yn hoffi mynd i partis a chanu'r ffidl. Hmm, dim lot o help. Un tro, Aeth Dic i Fachynlleth i canu'r ffidl yn pam mewn parti. Oedd o'n mwynhau. Oedd y parti yn parhau tan hwyr iawn. Pan dechreuodd Dic i mynd adre, oedd yn barod yn dechra nosi it was going dark nosi yn yn ne- yn nosi going dark roedd rhaid i Dic cerdded hyd lôn werdd y Twlwyth Teg roedd gan Dic ofn y Twlwyth Teg oedd o'n poeni yn fod â lôn werdd y Twlwyth Teg yn y nos Felly, oedd Dic yn canu'r ffidl tra cerdded i cadw ei hun yn hapus. Pan cyrhaeddodd Dic adre, oedd Beti yn aros ar step yn drws. Dic, ti'n hwyr! O'n i'n poeni! Ble oeddet ti? Rho'r ffidl i fi! A gafaelodd yn y ffidl, ac oedd sŵn, y sound, daeth sŵn o'r tu mewn i'r ffidl. From right inside the fiddle. Oedd hi troi y ffidl, ysgwyd y ffidl, a daeth darn o arian allan, a piece of silver, darn o arian. Arian! meddai Beti. Ydy bobl y parti wedi talu? Naddo, meddai Dig. O'n i'n cerdded hyd lôn wedd y Tylwyth Teg, Mae Tylwyth Teg wedi talu. Dyma arian y Tylwyth Teg. O! Mae gen i arian. Dwi eisiau crys newydd. Fory dwi'n mynd i neuadd y farchnad yn Llanidloes i prynu crys o'r stondinwyr. A felly, y bore wedyn, aeth Dic i lawr i Llanidloes, i mewn i'r neuadd y farchnad, i stondin dillad, A. I brynu crys newydd. Dyma Dic yn talu gyda'r y darn o arian a dyma'r y stondin nhw yn rhoi arian mân yn ôl ato fo. Arian mân, small change. O, da iawn, meddai. Dwedodd Dic, Mae gen i grys newydd, mae gen i arian mân. Dwi'n mynd i prynu baint o gwrw. Aeth Dic i'r un gorn i brynu baint o gwrw. Ond yn sydyn, agorodd drws y tafarn a daeth stondin dŵr, stondin dŵr, y stondin dillad, i mewn. Ble mae Dic y Ffidlo? medda fo. Oi, Dic, ti wedi talu am dy crys gyda, gyda darn o arian, ond mae'r arian wedi troi i fod yn dail coed. The silver has changed into leaves, leaves of trees, dail coed. O, oh, dwedodd Dick. Arian o tylwyth teg roedd. Ho, oh, wel, doedd y tylwyth teg ddim yn talu am dy Cris. Dwi eisiau y Cris yn ôl, a dyma'r uh, y stondin nhw'n gafael yn y Cris newydd a fforth afol. O, oh, meddai'r tafarnwr, a gafaelodd yn paent cwrw, Dic, a tynnid tai paent cwrw yn ôl. Ti ddim yn gallu talu am paent o cwrw gyda arian y tylwyth teg. Fforth a ti, Dic. A felly aeth Dic adre. Heb y Cris. Heb cael paent o cwrw. Heb arian y tylwyth teg. O, dir.